Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born, full electric. At Continental Cars. For the love of food, golden drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Da Vinci, prodott bnin u ġenwin. Point. Life flows on. Merħba fis-qallija il-gżira fejn l-istorja tiltaqa' mal-ħajja moderna. Illum ħanħodkom fuq vjaġġ miegħi, vjaġġ li ser insuq u naqra mhux ħażin, vjaġġ xeniku li ser nitilqu mill-port ta' Pozzallo u ser insuqu lejn il-qalba ta' Sqallija. Id-destinazzjoni finali tagħna ser tkun Pjazza Armerina. It-triq ser ittina l-possibilità li nagħmlu waqfiet fl-iktar bliet ikoniċi ta' Sqallija fosthom Modika, Caltagirone,

Illum għandna triq twila quddiemna hekk kif ser nivvjaġġa minn Pozzallo fin-nofsinhar ta' Sqallija sal-belt storika ta' Pjazza Armerina. Imma l-mawra tiegħi mhux ser tkun biss sewqan, ser inkun qiegħed nagħmel waqfiet f'xi wħud mill-aktar bliet affaxxinanti ta' Sqallija tul it-triq tiegħi, kull belt b'seħer uniku tagħha. L-ewwel destinazzjoni tagħna hija Modica, famuża għall-arkitettura barokka tagħha u ċ-ċikkulata bi produzzjoni tradizzjonali. Is-sewqan minn Pozzallo għal Modica jieħu biss 45 minuta. Mill-widien ta' Modica darba kienu jgħaddu xmajjar Imdawrin bil-bini, iżda wara għargħar kbir fl-1902 dawn ix-xmajjar ġew mgħottijin. It-triq prinċipali ta' Modica, Corso Umberto I, issegwi l-andament ta' wieħed minn dawn ix-xmajjar, fil-wied tal-Punent ta' Modica Alta. Illum, l-iktar parti traffikuża tal-belt tinsab fejn jiltaqgħu ż-żewġ widien fejn Corso Umberto jinfetaħ fi Piazza Municipio, Massa, Minn torri tal-arloġġ fuq għolja tas-seklu tmintax. Din il-parti t'isfel ta' Modica taf tkun kaotika minħabba t-traffiku u l-ħajja vibranti, jekk kemm-il darba taqbad it-telgħat 'il fuq u mbagħad issib ruħek fi kwartier medjevali antik Siċiljan. Xi partijiet mill-belt il-qadima għadhom iżommu s-seħer ta' raħal Sqalli, li jżomm l-awtentiċità tiegħu matul iż-żmien. Xi partijiet ġew rinovati u restawrati. It-toroq dojoq, sqaqien u turġien żgħar u qniepel fl-isfond jagħtu karattru mill-iktar awtentiku Siċiljan lil din il-belt. Nitlaq minn Modica u nkompli nsuq 'il fuq lejn Ragusa, belt maqsuma f'żewġ partijiet, il-Belt ta' Fuq, il-moderna, u Ragusa Ibla, il-Belt Storika t'Isfel, mimlija toroq sbieħ u seħer tad-dinja tal-qedem. Ragusa Ibla, il-parti antika ta' Ragusa, ittik sensazzjoni li waqaf jiċċaqlaq il-ħin, bisqa indojoq mill-isbaħ pjazet storiċi Bini majestuż, din il-belt antika hija l-veru qalb storika ta' Sqallija tħabbat. Sfortunatament illum mhux ser ikolli ċans nieqaf Ragusa u lanqas Ragusa Ibla għax it-triq qed turini li ser ngħaddi minn taħt, però kull darba li nitkellem fuq Ragusa dejjem niftakar fl-esperjenza li kelli f'din il-belt tant sabiħa waqt l-ewwel edizzjoni ta' Knockabout Sicilia flimkien ma' Matt Black. Ragusa Ibla Belt barokka b'labirint ta' toroq dojoq mill-iktar affaxxinanti u wirt kulturali mill-iktar sinjur, destinazzjoni turistika popolari mmens. Fatt interessanti dwar Ragusa Ibla huwa li din il-belt inqerdet fil-biċċa l-kbira tagħha b'terrimot fl-1693 u sussegwentement inbniet mill-ġdid fl-istil li għandna llum, l-istil barokk, biex illum is-Siċiljani għandhom wirt arkitettoniku notevoli. Illum Ragusa Ibla hija ċċelebrata għal karattru storiku li tant ġie ppreservat tajjeb u hija Sit ta' Wirt Dinji tal-UNESCO. Knockabout jirringrazzja lil

Hekk kif ħankompli nsuq għad-destinazzjoni finali tagħna Pjazza Armerina, iddeċidejt li nieqaf Caltagirone, belt Siċiljana magħrufa għaċ-ċeramika kkulurita kif ukoll għal taraġ ikoniku imżejjen b'ħafna ċeramika. Caltagirone minn Ragusa qiegħda madwar siegħa bogħod sewqan triq mill-isbaħ li tieħdok fuq għoljiet fejn taħtek tkun tista' tara verament il-pajsaġġ rurali pittoresk Siċiljan. Caltagirone, il-ġojjel kalidoskopiku tal-Mediterran, belt fost l-oljiet, b'xenarju vibranti ta' kuluri kultura u ċeramika. Hawnhekk it-toroq imżejna b'madum ikkulurit xogħol idejn l-artiġġana. Madum li jirrakkonta l-istorja, meta tkun Kaltaġirone ma tistax ma żżurx Scala di Santa Maria del Monte, taraġ uniku fid-dinja, mimli sfumaturi u maduma ħdejn maduma Jinħoloq disinn ferm speċjali li jirrifletti sekli ta' tradizzjoni. Passiġġata fil-qalba ta' Caltagirone faċilment titqabbel ma' passiġġata f'gallerija tal-arti. Caltagirone hija magħrufa mad-dinja kollha għaċ-ċeramika tagħha, tradizzjoni li tmur lura għal aktar minn elf sena. L-artisti tal-belt ipperfezzjonaw is-sengħa Billi użaw tafal lokali mill-għoljiet tal-madwar biex joħolqu fuħħar vibranti u miżbugħ skont it-tradizzjoni, bl-idejn. Il-kuluri distintivi, blu, isfar u aħmar, jirriflettu s-sbuħija naturali ta' Sqallija. Kull biċċa ċeramika hija maħduma b'mod mitikoluż, ħafna drabi turi mudelli u xeni ispirati mill-istorja u l-folklor tal-gżira. Mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra, il-produzzjoni taċ-ċeramika hawnhekk mhix biss forma ta' arti, però huwa mod ta' għajxien li jirrappreżenta t-teknika u t-tradizzjoni ta' sekli sħaħ, biex jagħmlu l-fuħħar ta' Caltagirone tassew uniku. Id-destinazzjoni finali tiegħi hija pjazza Armerina. mill-għeruq antiki tagħha sa tradizzjonijiet vibranti li għadek tista' tgħixhom sal-lum il-ġurnata. Pjazza Armerina hija tifkira tal-istorja għanja tagħha u żbuħija eterna tal-gżira ta' Sqallija. Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born Full Electric at Continental Cars. If it's bacon, it's Fjordi Vita.

Din il-parti tisfel ta' modika taf tkun kaotika minħabba traffiku u l-ħajja vibranti. Jekk kemm il-darba taqbad it-telat il-fuq u mbagħad Issib ruħek fi kwartier Medjevali antik Siċiljan. Ragusa ibla il-parti antika ta' Ragusa ittik sensazzjoni li waqaf jiċċaqlaq il-ħin. Bisqa indojoq mill-isbaħ pjazet storiċi bini majestus. Kalta Girone, il-ġojjel kalidoskopiku tal-Mediterran,

u d-dehra tal-pajsaġġ tinfetaħ. Hekk kif insuq aktar fil-fond fil-qalba ta' Sqallija tista' tħoss is-serenità u t-trankwillità tal-kampanja. Il-vjaġġ minn Caltagirone sa Piazza Armerina jieħu ftit aktar minn siegħa u joffri veduti mill-isbaħ tal-għoljiet u pjanuri. Miftuħa wiesgħa tul it-triq. Din il-medda ta' triq faċilment niddeskriviha bħala ħarba trankwilla mill-bliet kostali bieżla. Id-destinazzjoni finali tiegħi hija Pjazza Armerina. Issow għanfis għalija huwa mill-iktar pjaċevoli jekk kif ix-xenarju panoramiku madwarek jinbidel ma' kull mil lis-suq. Waqt li qiegħed issuq, il-panorama ta' taħtek dejjem tfakkrek fis-sbuħija naturali li Sqallija taf toffri, sbuħija naturali mhux mittiefsa. Merħba fi Pjazza Armerina, belt famuża għall-istorja rikka tagħha Mużajk mill-isbaħ Ruman u kultura vibranti, din il-belt toffri xi ħaġa speċjali għal kull vjaġġatur. Mibnija fil-perjodu Normann, Pjazza Armerina tiftaħar bir-rikkezza ta' storja, Fiċ-ċentru ta' Pjazza Armerina hawn il-Katidral, bil-kupola barokka li tiddomina l-orizzont. Is-seħer medjevali tal-belt jista' jinħass hekk kif tippassiġġa tul it-toroq ta' dan il-borgo, fejn l-arkitettura tirrakkonta stejjer ta' sekli li għaddew. Wieħed mill-punti ewlenin hawnhekk huwa dan il-Katidral. Katidral mill-iktar majestuż bil-koppla enormi u dettall arkitettoniku Barokk li jistidnuk biex tieqaf u tgħammirhom. Mill-għeruq antiki tagħha sat-tradizzjonijiet vibranti li għadek tista' tgħixhom sal-lum il-ġurnata. Pjazza Armerina hija tifkira tal-istorja għanja tagħha u sbuħija eterna tal-gżira ta' Sqallija. Drive qasira miċ-ċentru tal-belt iwasslek għall-Villa Romana del Casale, famuża mad-dinja kollha. Din il-Villa Romana hija sit tal-Wirt Dinji tal-UNESCO. Hija dar għal xi wħud mill-aktar mużajk preservat tajjeb fid-dinja. Dan il-mużajk juri minn xeni ta' kaċċa għal rappreżentazzjonijiet tal-ħajja Rumana ta' kuljum. Dan il-mużajk joffri ħarsa lejn l-arti u l-kultura tal-qedem u l-kapaċitajiet tal-artiġġana li kienu jiddominaw. Dan il-meravilja ta' mużajk faċli iħallik bla kliem għax jimpressjonak. Timpressjonak ukoll il-ħila u l-paċenzja tal-artisti tal-era Rumana li rnexxilhom joħolqu xeni daqshekk kumplessi. Uħud minn dan il-mużajk joħodna lura għas-seklu erba' wara Kristu. Villa Romana del Casale kienet residenza Rumana lussuża li turi l-opulenza. Il-mużajk prestiġġjuż jiżvelaw il-ħajja ta' kuljum, b'annimali eżotiċi bħal iljuni, ċriev u iljunfanti, b'xeni tal-kaċċa, u juru l-faxxinu tar-Rumani fin-natura. Dawn ix-xogħlijiet tal-arti jiċċelebraw ir-rikkezza tal-villa. Il-preżenza ta' dawn l-annimali mhux biss tenfasizza r-rikkezza kulturali tal-villa, iżda tirrifletti wkoll il-kummerċ estensiv u l-fawna selvaġġa tal-era. Ħa morru għal waqfa żgħira ta' riklami sadanittant jien ħansuq lura għal Pjazza Garibaldi, l-pjazza prinċipali ta' Pjazza Armerina sabiex inkompli nesplora din il-belt

L-ebda żjara fi Pjazza Armerina ma tkun kompluta jekk ma tesperjenzax il-kċina li din il-belt kapaċi toffri, minn pjatti tipikament Siċiljani għal ġobon u imbejjed lokali, u xi tgħidli Għal naqra pizza tajba. Issemmu li xejn, imma l-aħjar mod biex ittemm ġurnata t'esplorazzjoni Pjazza Armerina hija b'porzjon ta' pizza delizzjuża. Pjazza Armerina mhix biss magħrufa għall-istorja rikka u l-mużajk, però hija belt fejn ix-xena tal-ikel u r-ristoranti tiddi daqs kemm tiddi x-xena tal-istorja ta' din il-belt. Minn togħmiet tradizzjonali Siċiljani għal togħmiet bl-aqxa moderna tal-platti klassiċi, kull gidma tirrakkonta storja. U hawn hi, tmiem perfett għal ġurnata mill-isbaħ. Kelli ġurnata fi Pjazza Armerina perfetta. Arti, kultura, storja, esperjenzajt minn kollox u ma setax jonqos ikellem lill-itjeb. Kemm jekk qed tfittex l-istorja, l-arti, jew inkella sempliċement biex idduq it-togħmiet li taf toffri din il-gżira, Pjazza Armerina huwa l-post magħmul għalik. Niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Buon appetito! Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal